Inselmilkom jina Karl Xkembi nilqakom għall-ewwel episodju fi staġun ġdid ta' Antenni Suspettużi, il-poddati ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Illum għandna awtriċi, attriċi, drammaturga u attivista li għamlet isem fir-Renju Unit fejtejx, speċjalment fil-qasam ta' drama, imma fil-qofol ta' xogħol li żjed magħruf tagħha hemm Malta. Malta l-gżira turistika, Malta Kattolika, Malta li tikkontrolla l-ġisem tal-mara. Lavinia Hamilton, insellimlek u grazzi talli ingħaqadt magħna għal din l-ewwel intervista tagħna f'dan l-istaġun. Grazzi ħafna tal-istedina, għandi unur kbir li nkun l-ewwel waħda mill-istaġun. Daqstant ieħor jien għandi unur li li eh, qed nitkellem miegħek. Fejn tinsab bħalissa? Jiena bħalissa qiegħda f'Londra fejn għex, qiegħda fis-salott tal-appartament fejn għex. Illum insertat ġurnata naqra b'nazzi, kellna l-ġimgħa l-oħra kien hawn ħafna bart. U ħafna dwejja u ħafna blam u llum ħarġet ix-xemx. Ora kuntenta. Tajjeb, xi ħaġa pjuttost rari hemmhekk nimmaġina. Għax inti kifet tgħix Londra u studjajt ukoll hemmhekk. Għajdilna ftit fuq fuq x'ħadek hemmhekk, x'ħadek Londra. Mela le, jiena mm, minn dukon żgħira minn dejjem xtaqt li ngħix Londra, kelli kelli dil-fantasija um, illi ħa niġi ngħix Londra ħa naħdem fit-teatru hawnhekk. Um, kelli naqra stepping stone qabel ma ġejt Londra, fil-fatt jiena l-ewwel li mort Dublin, mort nistudja għamilt sen hemmhekk nistudja l-medja diġitali. Um, kienet sena sabiħa ħafna. Um, Umbat kelli nażel jekk rridx nibqemmek jew niġġiex Londra u isa kella bil-fors, kważi kienet li li ħanażel lil Londra, xtant konti li noħlom, li ħan iġnej xawek, li ġejt għawek. Meta ġejt hawn għamil ftit żmien naħdem f'pubblikazzjonijiet kummerċjali bħala editur u bħala eh, dizinjatriċi. Umbat wara ftit żmien jina konti li naħdem fi teatru Malta minn du kon zejra, ġifiri kont bdejt li stage coach meta kelli xie 10 snin u għatma kont waqaft naħdem fuq il-palk sa' kemm un batlaqt minn Malta. Un bat isu fl-2000 u fl-2013-14 kien hawn ehm, produzzjoni tal-kumpanija Punch Drunk illi kienet qed titella Londra u jiena kont għadni naqra mm, kont għadni ġdida, kont għadni ma sib saqajja sew Londra, ma kellix ħafna ħbieb, ma kellix dawk il-networks, u skoprejt dan il-show li kien teatru immersiv, illi vera fetaħli għajnejja għal qisha dinja oħra tat-teatru u minn dan ix-show stess għamilt network żgħir ta' ħbieb. U qisu minn dak iż-żmien bdejt nimmissja il-nuqqas ta' teatru f'ħajti li kont li mbagħad naħseb kont li xi erba' snin ma nagħmel xi ħaġa teatrali. U allura applikajt illi mmur nistudja Drama School Londra, aċċettawni, waqaft ix-xogħol li kont qed nagħmel u ħadt din il-leap speċi biex nerġa' nipprova nagħmel xi ħaġa issa professjonali fit-teatru. U hawn aħna. Inti u koll gradwajt mill-Faber Academy fil-Writing a Novel Program eh, li jinteressan ovvjament bħala awturi u poddata letterarja, eh, jinteressan inkun naftit iżjed xinu program bħal da, xtamel fiħ u jgħinek issir awtriċi, eh, jgħinek issir kittiba, kif kienet l-esperienza tijak? Iva, mela il-programm eh, huwa programm ta' sitt xhur illi inti tiltaqa' mal ma' tutor u ma' sħabek tal-grupp eh, darba fil-ġimgħa. Imma meta tmur id-dar matul dik il-ġimgħa trid tikteb, jiġifieri inti għandek l-impenn illi minarija kull xahar kienet qed qiegħda tikteb eh, mal-5000 kelma. tar-rumanz li qed taħdem fuqu. Mbagħad dan ix-xogħol li tkun għamilt jiġi qisu workshopped fil-klassi Ara kulħadd ikollu ċ-ċans li eh, jaqsam il-kitba tiegħu, jisma' l-feedback fuq li jkun qed jikteb, jerġa' jmur id-dar, jerġa' jaħdem fuqha. U eventwalment il- il-kulminazzjoni tagħha isa li ikun hemm antoloġija fejn inti jkollok ehm, biċċa mill-kitba tiegħek kif ukoll is-sinopsis tal-romanz eh, jiġi publikat minn Faber. Umbat ehm, they, dis they distribute it eh, lill-aġenti u lill-publishers. Ehm, jiena dan il-programm sibtu tajjeb mhux għax ma kontx naf nikteb għax jiena studjajt l-Ingliż l-università li nikteb minn mindu kont żgħira ħafna. Imma qisu one jiena vera għandi bżonn il xi ħadd li jgħidli ikteb. Trid tikteb għax inkella ma niktibx. U U tu tal il-konfidenza li ngħid forsi nista' nsejjaħ li ninnifsi kittieba issa, issa li naf li il-kollegi tiegħi qegħdin ishom jifhmu dak li rrid ngħid u qisu qed qed ikollu l-effett li xtaqtu xtaqtu li jkollu mela orrejt xi ħaġa qed taħdem mela jiena kittieba. Hmm, mhm. U Kif tikteb inti Davinia għandek xi ritwal għandek xi proċess tiegħek partikolari? Dejjem noħroq nipprova noħloq ritwal għax jiena vera nikteb b'mod sporadiku. Ġili ikun hemm fażijiet fejn biex nikteb irrid nikkonvinċi li nifsi li mhux qed nikteb, jiġifieri nkun pereżempju fuq it-tube noħroġ il-mobile nibda ngħid le le mhux qed nikteb ġast qed nagħmel ftit noti. Umbat minn hemmhekk jiżvolġi xi ħaġa. Ġieli meta nkun qed inħossni vera kittieba hekk, vera vera pro. Ikolli l-mejda, il-kafè, il-qattusa, nibda ngħid wow kemm qed nikteb u jirnexxieli nikteb xi ħaġa hekk ukoll. Jiena l-aħjar ħaġa lija li jkolli deadline u li jkolli editur jgħidli ikteb. Għax jekk jekk l-inizjattiva hija tiegħi biss u nibda ngħid għandi bżonn nikteb xi ħaġa, qatt ma jkolli d-dar daqshekk nadifa daqs meta jkolli nikteb. Qed tifhimni għax nippreferi nagħmel kull ħaġa milli npoġġew nikteb. Fakkartni wkoll fi trick li kont ġieli użajt jien ukoll li eh, biex biex ma nekki il-pressure li qed nikteb xi ħaġa tkun letterarja, kon nibda nikteb female. Email li l-nifsi, ma qed nikteb ah. f'email. Eh, kont għamilt stadju kont nikteb hekk jiena wkoll, eh, għalhekk kif fakkartni fih. Għandi ħabib tiegħi artist u konna qed nitkellmu fuq il-biża tal-paġna vojta u x'namlu biex nelbuha dil-biża. U kien qalli xi ħaġa vera tajba qalli jiena ta' parsi li l-artista du ma ġiex u jiena l-assistent tiegħu ġist ħanibdlu xi ħaġa żejra. U dik vera baqgħet f'moħħi u anka jiena xi mm. kultant nipprova nuża. Qed tikteb noti speċi. Mhux qed tikteb opra tal-arti, dik imbagħad tiġi wara. Ehm, u Davinja, inti inti tikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, għalkemm ħafna mix-xogħlijiet tiegħek li magħrufa u pubblikati huma bl-Ingliż. X'inhu fejn hum il-preferenzi tiegħek kif fejn tħossok l-iktar familjari? Ngħidlek il-verità, minix ħafna nikteb bil-Malti u vera nirringrazzja lil Lauren Vella u l-Joe Gatt illi ħeġġewni li nikteb xi ħaġa bil-Malti meta ġie llonċjat Afra Konfużo għax qabel dak iż-żmien l-aħħar li kont ktibt il-Malti ngħidlek il-verità kienet waqt l-A Levels, jiġifieri Vera kien ilu żmien twil. U dik il-kitba kienet ehm, kważi esperiment u kienet eżerċizzju interessanti ħafna u tallimt ħafna tallimt ħafna minnu. Ehm, il-comfort zone tiegħi dejjem kienet l-Ingliż u naħseb illi għax minn mintu kon zejra għal xi raġuni, għal xi raġuni din niktar fuqa fl-essej imma ehm, minn dejjem meta naqra naqra bl-Ingliż, allura il-vokabularju tiegħi, il-ħsib tiegħi huwa kważi dejjem bl-Ingliż. Fortunatament din ara xi ħaġa li illum il-ġurnata tkidni ftit għax nibża li ħanibda nitlef il-lingwa materna tiegħi, li ħanitlef il-kapaċità li nesprimi ruħi f'din il-lingwa tagħna. U dal-aħħar kont qed nara fuq il-gazzetta kien hemm xi eh, artiklu illi illum il-ġurnata 25% mit-tfal taħt l-għaxar snin f'Malta jgħidu li l-lingwa materna tagħhom hija l-Ingliż. Illi għandi mixed feelings ħafna fuqha din. Davinia, immorru niffukaw, niżżumjaw fuq l-attiviżmu tiegħek. Inti awtriċi, inti drammaturga, attriċi, imma wkoll attivista. Inti taħdem bħala segretarja ta' Abortion Rights eh, f'Londra, kampanja favur id-dritt tan-nisa għall-abort. U din hija kampanja li inti tieħu kol fuq il-front letterarju, drammatiku, artistiku, bid-dram importantissimu tiegħek Blanket Ben. Dram li rridu ngħidu għamel ħoss kbir fir-Renju Unit, eh, kellek eh, reception tremenda eh, anka reviews fil-Guardian, tellajtu fil-Edinburgh Fringe Festival u mbagħad eventwalment f'Londra, flimkien ma' awtriċi oħra Maltija, tgħix hemmhekk Londra wkoll Marta Vella. U jikkulmina bil-pubblikazzjoni mad-dar prestiġjuża Bloomsbury eh, li hija fit fija nifisa. L-għonet proset, però minn fej ġejn dan l-attivizmu favur id-dritt tal-abort? Hmm. Ja mistoqsija interessanti u jiena bħal probabbli kull mara Maltija trabbejt ehm, bil-ħsieb li l-abort huwa dnub kbir u jekk inti tagħmlu inti mara ħażina. Ehm, jiena mort ukoll skola tal-Knisja fejn dawn il-valuri kienu ehm, double down. U aħna meta meta meta urawna l-video The Silent Scream, dak il-video famuż li naħseb il-Maltin kollha rawh u għadhom sal-lum isofru il-ħmar il-lejl. Bih, meta meta urawulna kien fil-prayer room li rajnieh fuq television grundit minn dak l-antiki. bi Kristu msallab fuq is-salib fil-kantuniera waqt li qed naraw is-silent stream. Ġifieri it-teatru, il-kuntest li, li ħolqu għalina kienet um, kienet kienet xi ħaġa vera interessanti u vera u vera naħseb konxa min-naħa tagħhom. Um, U allura ma nafx ma nafx meta kien hemm il-bidla li bdejt naħseb bdejt insaqsi l-mistoqsijiet, ħa ngħidu hekk. Hmm. Naf li kien hemm mument meta kelli xi 17-il sena fejn eh, kontatni kontatni ngħid illi illi ma naqbilx mal-abort u kien hemm ħabba tiegħi illi saqsietni jekk nistax imur għand il-farmacy u nixtrila pregnancy test għax bdiet tistħi. You know, mela le hero, għammur, xtajtula tal-farmacy ħasbet li għalija tila le le jina, ma mnitnix. U l-ħabba tiegħi mm, Għattilha għattilha x'se tagħmel tipo jekk jekk toħroġx pregnant. Għadlu mhux nidħol fil-banju, ninħasel bil-misfun u nieħu pakkett sħiħ tal-pill. U niftakar dak il-ħin Tieħu overdose jiġifieri. Eh, Ix-xokja, għax kien kienet vera il-mod li kif kienet qed tgħidha kienet vera casual hekk. Issa issa kienet ovvja illi ħa- ħajkollok abort jekk tagħmel hekk. U il- em, ir-reazzjoni tiegħi kienet avolja ġifier kont qed inħaddan dawn dawn il-valuri kontra l-abort, għattila le le le tagħmel xek, għattila issa jekk toħroġ ila u tkun titmur tagħmel abort, eh, insaqsu lil sħabna forsi in- indawru il- il- il-flus bejnietna u anke niġi miegħek jiena jekk trid niġi Londra. Ara meta meta ġejt għas-si u n-no qisni ir-realtà ma kinitx timmaċċja mal mal-affarijiet li kienu jgħallmuna, qisu indunajt li eh, in teorija tista' tista' taħseb li trid, alright, meta meta inti l-mara jew l-persuna tqila tista' tagħmilha fl-astratt, ma jimpurtax tajt fuqha. Ma meta mbagħad fil-prattika tkun inti jew tkun ħabba tiegħek jew oħtok jew jew xi ħadd li tħobb, hija storja differenti ħafna. Allura forsi dik kienet l-iswitch, imma minn minn dak iż-żmien 'l hawn bqajt qisni ehm, anka meta meta mbagħad ġi l-internet eh, u kellna l-internet id-dar, kont eh, ninteressa ruħi li nistħarreġ u naqra ftit riċerka dwar eh, dwar l-istorja tal-abort fid-dinja. Sirt naf dwar l-istorja tal-abort fl-Amerika, per eżempju, bil-movimenti pal-red stockings u nies li kienu qed jagħmlu affarijiet bħal consciousness raising groups u dawk kienu jinteressawni. Mbagħad ġejt ngħix hawnhekk u isni m'għamilt xejn f'dan ix-xogħol għal ħafna żmien. U mbagħad qisu fl-2016, l-2017, kont qiegħda naħdem bħala attriċi kelli kelli xogħol ieħor li kien tajjeb u kelli naqra ħin li nagħmel naqra volunteering. U bdejt bdejt ngħid isu forsi bdejt naħseb fiex nista' nagħmel volunteering u ftakart ehm, f'dan l-interess li kelli fil-ġustizzja reproduttiva. Ehm, u I got in touch ma' l-abortion rights u bdejt minn hemmhekk, ġifieri bdejt bħala volunteer magħhom. Dak kien l-attiviżmu, dak kien il dik hi l-istorja ta' kif dħalt naħdem mal-abortion rights, imma mbagħad minn hemmhekk qisha żvolġiet blanket ban u ħarġet b'mod kważi organiku għax jiena avolja li ngħix hawnhekk tnax-il sena, Malta dejjem Malti għad dari, Malta dejjem għal qalbi u avolja qed naħdem hawnhekk fuq liġijiet Ingliżi u case studies Ingliżi, f'moħħi dejjem hemm dik il-comparison nibda ngħid u f'Malta x'qed jiġri u f'Malta x'nagħmlu speċi. Ħanwaqflek sekonda Davinja, għax inti intu tiktab dan il-flimkien ma' Marta Vella li nixtieq ukoll nesplora ftit kif kif ktibtuh flimkien, kif tikteb dram flimkien ma' xatt ieħor. Però dik eh, inti inti għamil kont qed tagħmel riċerka, kien żmien meta kien hemm Trump li qed joħodna ħa rigressjoni anka lura fil-drittijiet riproduttivi meta appunta eh, judges imħalfin eh, fil-Supreme Court li huma kontra l-abort, eh, kien hemm il-COVID li waqfet lil kull min kellu jaħrab minn Malta biex jagħmel l-abort kienet qed twaqqafhom milli tagħmel hekk u allura mument ta' disprament. Imma kelli ġifieri hawnhekk għandna eh, sitwazzjoni fejn mhux biss Malta imma anke fil-pija tad-dinja kellek ċertu rigressjoni, kellek stati fejn raġgħu ikkriminalizzaw l-abort, eh, is-sentenza Roe versus Wade fl-Amerika li kienet kienet il- nista' tgħid il-vanġelu eh, tad-dritt tan-nisa għall-abort eh, intrema sewwa. Eh, ġifieri kien żmien meta mbagħad inti spiċċajt tintervista nisa Maltin li jinteressani ħafna E, anka kif titkellem inti kemm fl-introduzzjoni għal dadram, e, id-dettalji li ħarġu minn dawn l-intervisti, kellek per eżempju l-mara li kelmetek mill-uffiċċju għax beżet li taqbada omma e, li qatt ma kienet taf li wetqet abort. Kellek dik li għamlet abort 50 sen ilu li qatt ma qalet li raġel fi 30 sena ta' ta' żwieġ. Kif kif l-għonet, kif kif ksibt il-fiduċja ta' dawn in-nisa eh, u kif kienet l-esperjenza tiegħek intu tkellimhom fir-riċerka għal dan id-dram li għamilt? Bdejna minn mill-ftit nisa li konna nafu. Bdejna ġifiri na Marta kellna xi ħbieb li konna nafu li kienu għamlu abort u staqsejnihom inti kuku tkellimni. U il- il-fatt tal-lockdown, il-fatt tal-pandemija kważi għenitna. Għalfejn? Għax ehm, kellna nagħmlu deċiżjoni jekk niqfux jew nkomplux naħdmu waqt il-lockdown. Deċidejna nkomplejna nkomplu naħdmu u kellna ntelgħu kollox fuq Zoom. U Zoom tana l-aċċess qisu. L-ewwel nett għan-nies li kieku kellna kieku kien ikollna nivvjaġġaw biex niltaqgħu magħhom. Ara f'daqqa waħda isu fetħilna d-dinja. Mhm. U t-tieni illi l-nisa li konna qed inkellmu tom l-anonimità. ma kellniex għalfejn nitkellmu b'wiċċ imbwiċċ. Għandna screenshots ġifiri ta' meta konna qed nagħmlu l-intervisti, tara wiċċi, wiċċ Marta, u mbagħad tara xi fjura. Bħala profile picture tal-mar li qed tkellimna. Jew tara jidna f'xi siġra jew jew xi bużżieqa. Mhm. Ġifiri, kien hemm vera sens ta' anonimità u jiena għalija dejjem l-iktar ħaġa importanti kienet il-privatezza u u illi jkolli speċi ta' duty of care lin-nisa li ehm, qed inkellimhom u li qed ehm, nagħmel ir-riċerka magħhom għaliex nafu li s-sitwazzjoni Malta hija li hi hemm tabu kbir u għal min kellu abort tista' tifhem għalfejn ma jkunx irid li xi ħadd ikun jaf. Inti qed issemmi il-Covid fetaħlek it-triq biex tagħmel daw it-tip ta' intervisti, normalizza intervista li ma tagħmilx wiċċ imwiċċ, però Fl-istess ħin, il-Covid ippenalizza lil kull min kellu bżonn l-abort li f'daqqa waħda nstab maqbud Malta, le? Mela, dik kienet parti mill-esperjenza li, li titfa' dawl fuqha inti anka f'dan id-dramm. Id-disprament le ta' ta', ta min qed jinżamm f'din is-sitwazzjoni. Jien ħadd l-impressjoni, jienu naqra da dramm, għax ma, ma, ma rajtux, però rajtu, eh, illi iżjed rid tagħmel statement ta' solidarjetà man-nisa li għandhom bżonn l-abort u tikxef is-sitwazzjoni f'Malta milli isek qed tippro minkejja l-attiviżmu tiegħek milli tipprova tikkonvinċi lil dawk li huma kontra l-għażla eh, mm. biex ibidlu femtom. Eh, rajtu sewek? Iva, jek naħseb. Naħseb illi speċjalment fil-kuntest ta' Malta, ma tantx naraw xogħol dwar l-abort, imma jekk naraw xogħol dwar l-abort ikun isu naqra on the fence. Jina rrit li blanket ban ma tkun xejn on the fence, għandha stand um, solida ta' fej qiegħda um, u l-għan tagħha hi li tagħti leħen lin-nies li ġeneralment ma nisimgħuhomx u li rrid ngħid jiġifieri li aħna bdejna bil bin-nies li konna nafu. Imma mbagħad meta qishom in-nies saru jafu li aħna qed nagħmlu dan l-intervisti, kważi anke kellna nies jikkuntattjaw lilna, nista' nkellimkom? Ehm, jiġifieri tant kien hemm qisu għatx illi dawn in-nisa u n-nies ehm, li kienu għaddew minn din l-esperjenza eh, jaqsmu l-istorja tagħhom ma' xi ħadd għax ġieli daw in-nies ma jkunu qalu lil ħadd, lil ħadd. Ħadd. Mhm. Laqas l-qreb nies tagħhom. U jisu mhux biss ma nistgħux inwettqu l-abort għax huwa kriminalizzati, ma laqas niddiskutuh ma nistgħu. Dik dak huwa element ieħor li inti tidħol fih f'dan id-dram u xek. Iva, għax qisu jiena nemmen illi meta jkun hemm xi ħaġa li inti ma tistax tartikolha, ma tistax titkellem fuqha, l-ewwel nett tiġi ripressa, u t-tieni sa tinħoloq trawma. Jiġifieri aħna qed ikollna lin-nisa, lill-maħbumin tagħna, u hemm, jiġifieri sa fejn naf jiena l-istatistika ta' Malta hija l-istess bħall-istatistika tad-dinja kollha fejn waħda f'kull erba' nisa tagħmel abort. Jiġifieri aħna qed ngħidu li li dawn in-nisa li suppost inħobbuhom qegħdin qegħdin qisu inħallu li li li jkun hemm din it-trawma u ma nagħmlu xejn fuqha. li kont qed tgħid qabel dwar l-impatt li kellha l-pandemija fuq dawn in-nisa hija ħaġa interessanti wkoll għax iva kif qed tgħid inti ma setgħux ma setgħux jivvjaġġaw. Kien hemm min u każijiet rari ħafna ma kien hemm min irnexxielu b'xi mod Imma ġeneralment min kellu bżonn abort dak iż-żmien kien qed jagħmlu b'mezz tal-pilloli illi ok vera kien hemm dak il-mezz imma l-posta pereżempju ma tantx kienet reliable, jiġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn għandek time window vera qżir fejn tista' tieħu l-pilloli għax inti tinsiex illi mara ma ssirx taf minn day one li pregnant, ġeneralment ikunu għaddew diġà sitt ġimgħat xahrejn. U mbagħad ikollok dawk it-tliet ġimgħat biex tagħmel deċiżjoni u tuħu l-pillola u jekk il-posta mhix taħdem. Aħarra kienet sitwazzjoni desperate ħafna ħafna u naħseb ħafna nisa sabu ruħhom f'sitwazzjoni kerha, kerha għax ma tista' tkellem il ħadd, kerha għax m'hemmx m'hemmx soluzzjoni, m'hemmx solidarjetà, m'hemmx xi ħadd li ħajjejnek. Din din hija sitwazzjoni kif nara naqbel miegħek perfettament hija krudeltà barbara kontra n-nisa, dan huma deċiżjoni dwar ġisimhom li qed jittieħdu mill-istat bażikament li kriminalizza din l-abort. Imma Malta dan huwa suġġett tant polarizzanti. L-ewwel nett, minn fejn taħseb li ġejja din il-biża li niddiskutuha u anka din anka anka eh, inti tagħmel aċċenna li politiċi illi jiddikjeraw ruħom kontrihom u mbagħad meta uħut minnhom jirtiraw mill-politika, uħut minnhom anka jibdew jgħidu eħe forsi nistgħu ndaħlu labu. Minn fejn ġejja din il-biża eh, u din il-polarizzazzjoni kollha kontra l-abort? L-ewwel net Malta żgħira u nies magħrufa. Ġifieri Malta diffiċli tħossok illi diffiċli diffiċli kun hemm sens ta' anonimità, like kulħadd ħajkun jafx qed tagħmel. U tant hija l-abort tant huwa tabu. Tant tant moral judgment fuqu l-abort. Illi mhux biss jekk kellek abort tiġi ġudikat, imma anka jekk int eh, favur l-abort jew in solidarjetà ma' xi ħadd li jkun għamel abort, ukoll ikollok dik l-istigma fuqek, ġifri. dik għalfejn hemm il-biża' naħseb dik hija kważi kważi xi ħaġa ovvja għalija għax naf naf kemm hi komunità żgħira. Imma mbagħad għalfejn għalfejn hemm dik l-istigma, għalfejn hemm dak il-ħsieb fuq l-abort? U għandi ħafna teoriji L-ewwel waħda hi li Malta fil-valuri tiegħu, fil-valuri tagħha hija pajjiż kemxejn konservattiv, avolja qegħdin jiġifieri nersqu ftit eqreb il-qbija tad-dinja dal-aħħar, imma sertni meta kont żgħira jiena, il-mara toqgħod id-dar, ir-raġel joħroġ jaħdem, il-mara jkollha tfal, eh, immorru l-knisja nhar ta' ħadd, il-gays ma jeżistux. Um, you know what I mean, like ma tagħmilx stess qabel iż-żwieġ. Dik kienet il-dogma li hmm. twilet biha li trabbejt biha jien. Um, naħseb ukoll meta inti qiegħed tipprova tikkontrolla l-ġisem tal-mara, qiegħed kważi mingħajr ma tkun taf ehm, tikkonferma kemm hemm poter fil-ġisem tal-mara. Għax kieku m'hemmx dak il-poter m'għandekx għalfejn tikkontrollah. Ehm, u għalhekk nemmen illi kull meta jkun hemm ehm, kif qed naraw issa turn lejn il- eh, lejn politika naqri iktar reactionary jew eh, lejn il-faxxiżmu anka f'ċertu pajjiżi. Hmm. L-ewwel ħaġa, l-ewwel affarijiet li jmorru mal il-rights tan-nisa u r-rights tan-nies queer. Hmm. Imorru jitfit. Għax inti jisek il-ħsibu li jekk inti tista' tikkontrolla il-ġisem tal-mara u s-sesswalità Mela allura inti inkontru ta' kollox. Dik hija ħaġa oħra. Nemmen ukoll li hemm aspett ta' razziżmu fil- ehm, fit-twemmin tagħna kontra l-abort. Jekk tidħol f'xi forums fuq l-internet f'Malta. L-ewwel hemm ħaġa interessanti hi illi l-eġemonija kulturali Amerikana tara ħafna fil-forums kontra l-abort, anke f'Malta, għax ġieli tmur taqrahom u tibda tgħid imma dawn dawn it-terminoloġiji li m'għandhomx x'jaqsmu ma' Malta, għalfejn qegħdin hawn? Għalfejn? Għax ikun qrahom xi ħadd fuq xi conspiracy theory website fuq l-internet u qisu you know daqqitna min naf. Imma tibda tara wkoll dawn iċ-ċertu biżgħat bħal the great replacement, ħa jiġu u ħa ħa jiħduna over u jekk il-mara Maltija ma tagħmilx it-tfal, qiegħda il-mara you know she's a traitor għax inti whatever. Allura naħseb li li dawn l-affarijiet ukoll jidħlu fil- fil-biża' tagħna tal-abort u fil- fil- fit-tabu li għandna. Jien jinteressani wkoll il-paradoss tiegħek li tħoss li fid-dramm tħoss li għandek tgħid I love Malta and its people lill-udjenza fl-Ingilterra. Imma inti taf ukoll li huma dawn l-istess Maltin bil-kliem u l-vot tagħhom u l-aġir tagħhom li jġibu ruħhom bħat-Taliban fejn jidħol id-dritt tal-mara fuq ġisimha. Ġifieri tħossu dan il-paradoss, inti xi tħobb fil-verità? X'qed tħobb meta tgħid I love Malta, x'inti tħobb? L-ewwel nett naf u konċa ħafna illi meta qed inkellem udjenza Ingliża qed inkellem hemm storja hemm u hemm politika hemm għax aħna konna kolonja tal-Ingliżi sa 50 sen ilu, 50 sen ilu minn għalija. U um, iġifiri miex blank slate. Um, ma rridx isni jiena qed imur ngħid kontra Malta lil ħakkim antik tagħna, dak mhux l-iskop. Um, Malta hi xini il-post fejn trabbejt, il-post li nimmissja kuljum, fejn hemm familti u fejn hemm sħabi. Malta hija sabiħa, Malta għandha storja bellezza u n-nies Maltin bħal nies kollha huma nies ikkumplikati u nuanced u ma tistax taqsamhom f'kategoriji ta' abjad u iswed għax jekk tagħmel hekk tkun qed tagħmel bħalma jagħmlu n-nies faxxisti u konservativi u reactionaries, ġifiri, ma rridx naqra fuq l-abort huma huma abjad u iswed le, ġifiri, jekk hemm ixu waħda, jekk hemm ixu waħda li taqsamna bej dawk li għandhom bżonnu u għamluh u dawk li alla ħares is-semmiħ huwa l-abort le. Naqbel miegħek ma naqbilx għax insibu li ġeneralment meta inti l-nies, mhux kulħadd, għax hemm min ġifieri vera they stick to their guns u ma jkunux irridu jafu. Ma mhux lil dawk aħna interessati li nitkellmu. Imma inti insibu li meta, meta nkellmu lin-nies li jgħidu lek jiena kontra l-abort, ma mbagħad tibda tkellimhom fuq affarijiet individwali, you make it real for them, jgħidu lek, eh, l-elef dak il-kas, eh, l-elef naqbel, jew Hekk, all right, immek le. Ġifieri is-sitwazzjoni hija ħafna iktar nuance milli naħsbu, apparti minn hekk. Jiena din qatt ma nista' nifhem. Illi ma nafx x'inhi l-aħħar statistika, imma dal-aħħar ġifieri 20 sena kull kull survey illi ħriġna Malta dwar l-abort ngħidu li kważi unanimously l-Maltin kontra l-abort. Kif jista' jkun illi unanimously l-Maltin kontra l-abort imma mbagħad

Hemm ta' meħa li li n-nies jiblu fehmhom. Timmaġinak inti u Marta jew jew waħdek ittellaw verżjoni f'Malta ta' dan id-dramm, verżjoni forsi differenti li m'hemmx bżonn introduzzjoni ta' xini Malta, imma li tkellem lil Maltin forsi anke bil-Malti? Ġili saqsu ilna di u iva nispera naħseb li hemm bżonn kbir tagħha. U naħseb anka bħala bħala logical progression tal-proġett stess, l-Ingilterra għamilna li ridna nagħmlu bih dal-play, ġifieri il-shows f'Londra mill-nijom, il-tour fl-Ingilterra qed nippruvaw naħdmu fuq u publikajna l-ktib. Iġri issa li jmiss li jumbat il-plejt issa tistrieħ, il-plejt nistaw nraqduha, illi l-plejt iġi Malta. Ġifiri, għedin naħdmu fuq vera, vera nispera u nishtiq in nkunu nistaw nruwa Malta, jiva. U timmaġina li tul il-perjodu ta' ħajtek l-abort qatt se jidħol Malta? Id-dritt tal-mara li tażel jekk tagħmilx l-abort jew le. Xi kultant naħseb iva, xi kultant naħseb le. Meta jiena bdejt naħdem mal-abortion rights dik is-sena wara, um, konna qegħdin fl-offiċċju naħdmu, konna television mixawl u rajna um, l-abort isir id-dekriminalizzat fl-Irlanda ta' fuq, xi ħaġa li qatt ma ħsibt li kienet ħad tiġri. Sentej qabel l-abort ġi legalizzat l-Irlanda illi iktar u iktar qatt ma ħsibna li ħad tiġri. Ara dak iż-żmien kelli tama kbira li Malta would be next. Um, Umbat rajna r-regressjoni kemm fl-Amerika, kemm fl-Amerika tisfel, kemm f'xi pajjiżi tal-Ewropa, l-Polonja, l-Ungarija, anka l-Italja issa, u anka l-Ingilterra. Allura issa qiegħda f'naqra fażi fejn minn ixterta, anka kelli tama kbira meta qalu s-sena l-oħra sentejlu li ħajkun hemm dak il-bill jiġi diskuss dwar l-abort Malta. Bdejt ngħid qed tara fl-aħħar din id-diskussjoni li tant hemm bżonn għaliha ħassir. Fl-aħħar ħajjisimgħu lin-nisa fl-aħħar. Mbagħad kif nafu ġifieri ġabuha li issa qar milli kienet. Ma kontx naf li kienet possibbli li tkun qar milli kienet u issa qed qar milli kienet. Li tinif tittama illi il-surveys juru illi ġenerazzjoni taż-żgħażagħ, jiġifieri tan-nies li għandhom 25 sena l-isfel, huma ħafna iktar likely li jkunu favur il-legalizzazzjoni tal-abort. Ġifieri nispera li kif meta dawn in-nies jikbru ftit ehm, anke dawk li jistandhom mal-15-16 ikunu jistgħu jivvutaw, forsi they swing things a bit, ma nafx. Ħanaqbeż ftit għal l-Ingilterra fej inti titratta wkoll fil-kitba tiegħek eh, fost l-oħrajn għandek eh, storja novella Gemini pubblikata minn Praspar Press f'Sintilla Stri, it-tielet ktieb ta' kitbiet minn Malta Maltin eh, li qed jiġu distribwiti fl-Ingilterra. U, u din hija storja dwar l-Ingilterra u l-istat surreali li tinsab fih fil-konfront tal-immigranti fil-futur, bbażata fil-futur, fejn l-istat joħloq din l-iskema, the Gemini Settlement Scheme, fejn jinħoloq double teknoloġiku, isu, isu persuni jiġu duplikati dawk li huma immigranti u jridu jiġu innormalizzati eh, fil-sistema. li flaqlej tagħti l-impressjoni li li qed issir trasformazzjoni tal-individwu tal-immigrant f'xi ħaġa oħra. U ir-realtà hija eh, fil-verità krudili daqs l-istorja tiegħek għaliex eh, milux għadna kif smajna mill-Ingilterra dwar, dwar il-pjan li barranin jistgħu biss jiżżewġu nies mill-Ingilterra pereżempju jekk jaqilgħu sa madwar 40,000 pound fis-sena, hemm dan it-tip ta' diskussjoni pjuttost surreali eh, li tagħti tagħti price tag lill-imħabba u lil min min jista' jiġi naturalizzat minn alien isir parti tas-soċjetà eh, Britannika. X'inhi din il-preokkupazzjoni tiegħek? Hija eh, inti semmejt qabel l-istat ta' kolonjaliżmu anki f'Malta, però issa l-Ingilterra qiegħda tirrigressa mill-Brexit law isu kważi fi stat faxxista. Din hija l-preokkupazzjoni tiegħek li qed tara minn hemmhekk? Iva, tbeżani ħafna u saru ħafna affarijiet dal-aħħar ftit snin li qatt ma ħsibt li kont ħanarhom f'ħajti bħal pereżempju r-refuġjati nżommuhom fuq barges illi jkunu kollha ikun hemm id-diseases in-nies imutu jew nagħmluhom eh, indefinitely ġo hotels żgħar jew nkella illi nagħmlu patt mal-Irwanda illi jekk aħna ma rridux in-nies nibatuhom l-Irwanda ma nistax nifhem. Jiena din hija ħaġa komplikata x'aħna bħala Maltin l-ewwel nett naħseb li qabel ma tkun tgħix hawnhekk bħala bħala persuna Maltija inti jkollok ħsieb li forsi l-Ingliżi jħobbuna. sewwa. Il-talim dak hu li aħna l-favoriti għax aħna qisna Ingliżi imma fil-Mediterran, għax ir-reġina kienet tgħix Malta u vera kienet tħobbna, u allura jiena ħa mmur Londra u qisni wasalt, you know, kulħadd ħa joħroġ ir-red carpet. U fil-fatt mhux hekk iseħħ. kien hemm ħafna ħafna nies laqgħuni, għandi ħafna ħebieb Ingliżi u kollegi Ingliżi nies li naħdem magħhom u um, vera laqgħuni. Imma kien hemm nies ukoll li ma laqgħuni xejn. Um, u l-iktar li ħassejta dik kienet wara Brexit u meta l-istatus tiegħi li nibqa' ngħix hawnhekk kien sar naqra prekarju sakemm irnexxi li nġib is-settled status. U fil-fatt meta jiena applikajt għas-settled status kien hemm xi glitch fis-sistema Illi jiena kont dak iż-żmien kont li diġà ngħix hawnhekk xi kważi seba' snin. Bħala seta' xi hawnhekk, you know, u ngħix hawn u nagħmel l-affarijiet hawn naħdem hawn. U kont irċevejt notifikazzjoni li qalu li m'hemmx provi li inti tgħix hawn. Hawnx provi. U kelli nibatilhom il-bank statements kollha mbagħad insomma b'xi mod irnexxilna u issa għandi settled status. U il-prekarjat ta' dan l-istatus jina dejjem aware eh, tiegħu speċjalment meta jiena mmur palissa qed nipprova mmur kemm nista' il-marches u l-protesti favur il-Palestina, l-Ingilterra, u ma marches biħ ħafna u vera u ma l-unika post palissa fej għandi ftit tama fil-umanità. imma peress li il-gvern irrit um, ehm, jagħti stampa ta', ta dawn il-marches bħala marches ta', ta mibeda, whatever. Um, prezenza kbira tal-pulizija u, u dal-ħar sirt naf ukoll li ġifiri anka bis settled status jekk jiena ġi arrestata fuq dawn il-marches l-istatus tiegħi jista' jkun jistgħu jihduli ġifiri. Um, U inti pjuttost privileġġata meta meta tqisu ħekma eh, Afrikani li qed jaqsmu l-Mediterran, qed jaqsmu l-English Channel, le, eh, ġifieri biex qed tħossha inti. Is-sitwazzjoni ah, marret għall-ar sew. Diki, diki, allura nibda ngħid wow, jiena persuna li, li tista' tgħid ngħaddi, you know, I pass. Um, u koll jiena qed inħoss naħseb u għara. U meta meta kont qed nikteb din l-istorja Gemini kont qed naħseb orrajt fiex irid jinbidel l-immigrant biex isir aċċettabbli. U l-verità hi li s-sistema hija kollha bbażata fuq il-flus u jekk din ma konniex nafuha l-affarijiet li qed jiġu fil-Palestina bħalissa vera it brought it into, into stark relief, ġifiri Hawn pajjiżi li jippreferu jiddefendu il-shipping routes milli jiddefendu lin-nies. Mm. U bdejt ngħid. li semmi għal qed nirrekordjaw fl-24 ta' Jannar, ġifieri sakemm jiġi jiġi eh, trasmess dan din il-poddata ma nafux eżatt x'ta' jiġi, però eh, eh, li għandna bħalissa huwa l-prioritizzazzjoni tal-kummerċ navali fuq il-ħajja ta' sissa sal-lum 24 ta' jannar nafu li nqatlu mill-inqas 25,000 Palestinjan f'Gaza. Eh, ġenoċidju. U hemm mal-65,000 oħra ehm, korruti. Ehm, allura ħass, saqsejt il-mistoqsija li l-nifsi fiex irid jinbidel l-immigrant biex isir aċċettabbli. Irid jinbidel ehm, f'konsumatur predictable. Jekk inti għandek predictable consumer, mel inti taf illi lil din il-persuna nista' nbiħħilha hekk hekk u hekk u nagħmel daqshekk u daqshekk u daqshekk flus minn fuqha. U mhux se jkun hemm irvell, mhux se jkun hemm uprising. U, u dak kien il-bażi għall-istorja ta' Gemini. Palissa qiegħda naħdem, jew qed nipprova naħdem fuq ġabra ta' stejjer osra li kollha jitrattaw it-trasformazzjoni, tema ta' trasformazzjoni, kif ukoll it-tema tal- ma nafx il-terminoloġija Maltija li għadi the monstrous feminine, ġili ngħidu il-femminili mostruża jew il-mara mostru. Imma dawn iż-żewġ affarijiet, trasformazzjoni u l-ġisem kemm tal-mara u kif ukoll il-ġisem queer, bħalissa qiegħda qiegħda nipprova naħseb ħafna fuqhom. Inti qed taħdem ukoll fuq romanz, le? Eh, dak għadu għadu in the works, għadek qed taħdem fuq x'tista' tgħidilna ftit iżjed dwaru. Iva. bħalissa qiegħed naqra fl-isfond għax hemm ukoll play oħra li bdejt naħdem fuqha. Imma r-rumanz jitratta eh, mara Maltija li tgħix eh, l-Ingilterra, jela tgħix l-Ingilterra minn duknet student tal-Università, ġifiri il- Her adult years kollha għamlithom hawnhekk, illi tirċievi telefonata minn Malta illi xi ħadd qrib tagħha qed imut u eh, ikollha tinżel lura Malta biex ehm, tiħsib il din il-persuna. U issa tikkonfronta l-affarijiet dwar Malta li kienet qiegħda tipprova żommhom at arm's length biex i ehm, you know, eh, eh, tassimila ruħa f'din il-ħajja Ingliża li hija issa n-norma tagħha. Dak huwa r-romanz. U biex nirġilura għat-tema, kemm tħoss inti li lek innifsek li trasformajt ruħek, kemm kellek taqta minnek innifsek biex issir parti, biex issir naturalizzata fl-Ingilterra? Tafu li naħseb li kemm li ngħix hawnhekk sirt iktar Maltija? Hmm, Blima mod. Għax naħseb li meta kont ngħix Malta, jiena kont waħda minn dawk it-teenagers antipatki ħafna li hawnhekk u f'kollox ikraħ u aħna nagħmlu kollox ħażin. U ma kontx napprezza l-pajjiż meta kont fih. U allura dejjem kelli dak il dejjem kelli dik il-ħeġġa li ħanitlaq ħana xi ħaġa barra minn Malta. U llum il-ġurnata nsib forsi dan forsi you know, it's a matter of age, imma anka forsi distanza bejn bejni u bejn Malta issa. Insib illi per eżempju nagħmel kemm nagħmel ħbieb hawnhekk, l-isbaħ ħbieb u mal-ħbieb Maltin. Għax isni meta nkun qed inkellem lilhom hemm ċertu referenzi li jafuhom huma biss, hemm ċertu affarijiet kulturali li jafuhom huma biss. Allura nħossni li għandi hekk a corner of home, fimt? Londra. Um, u din id-distanza um, għamlita possibbli illi isu jinħoloq gap fejn jiena nista' um, nipprova nagħmel ftit riċerka, nipprova nifhem ftit. Inti meta tkun fija l-ħaġa diffiċli ħafna li li tifhimha. Meta jkollok dik id-distanza tista' tara ftit iktar xara. Allura, aha, naħseb li kemm li hawnhekk iktar iktar għandi ehm, skop ta' xi ġifieri li tkun mara Maltija milli meta konniex Malta. Hmm. Marru ftit lura Malta fit fulitek inti kbirt f'familja fejn omok u mistirek kienu istituzzjoni fix xandir le? Eh, kif, kif impatt, x'impatt kella dik fuqek? U mux għamma missiri biss jina eh, tiju u kol mużiċist u fġifir fil-familja tijaj il-xandir u l-mużika u t-teatru kienu affarijiet ta' kuljum. Jiena għandi memorji ta' meta kont żgħira ħafna fil-wara l-kwinti x-xandir ġifieri waqt li l-mamma qiegħda fuq it-television xi ħadd qiegħed xi camera man qiegħed babysitter miegħi hekk ġifieri għandi memorji sbieħ ħafna tagħhom dal-affarijiet. Tak naqra qabel żmien isib tiet flimkien. Ok, nuri kemm jien xeħin. Ftit ta' qabel żmien, forsi xi sena. U il-mama u l-pappa dejjem l-għonet Id-dar l-ewwel nett dejjem kellna l-kotba. Dik kienet naħseb ħaġa importanti ħafna għalihom li aħna jkollna aċċess għal kważi dinjiet oħrajn billi jkollna l-kotba d-dar. U kienu jinkoraġġuni ħafna li mmur nara t-teatru, li nieħu sehem fit-teatru, kienu jafu li dik kienet xi ħaġa għal qalbi. Aha, naħseb, naħseb minajr kieku ma kbirx dik il-familja naħseb kont inkun persuna differenti ħafna tajd li ovvju, ovvja, ma aha, naħseb il-valuri u ehm, l-passjonijiet li kellhom u missieri għall-arti u għax-xandiru hekk. They played a big role. U fil-qosor, illum li anki kellek din il-kollaborazzjoni ma' Marta Vella u nifhem li għad għaddejja u kol anka fuq proġetti oħra. Kif, kif taħdem di? Kif, kif tikteb ma' persuna oħra? Kif, kif jirnexxilek tamila? Um, jina kważi nipreferi nikteb in kollaborazzjoni ma' nis. Um, Ma Marta, you know, Marta ilna ħbib, mhux ħażin issa. u isni jina kelli din l-idea li rrit namel um, play dwar l-abort, waħdi ma kon sa namela, kellim tlila, għalt li għalt li waħan għamlu flimkien u bdejna naħdmu fuqa. U issu il-proċess kien, kien vera organik li l-ewwel bdejna um, niġbru r-riċerka, l-ewwel bdejna niġbru l-intervisti. Um, Mbagħad minn hemmhekk għamilna ħadna l-fondi mingħand l-Arts Council l-Ingilterra konna konna laki ħafna. Ħadna ftit fondi biex nagħmlu ġimagħtejn riċerka u żvilupp eh, hawnhekk Londra stess. Um, u dak kien iż-żmien fej qisu tħanna fir-rehearsal room, kellna l-post-it notes, kellna l-whiteboard, kellna t-temi li rridu niddiskutuhom. Um, u ħarġu ftit xeni rari ħafna li għadna bil-qeda u għadna niktbu, fimt ħafna affarijiet ħarġu minn eh, improvisations jew ehm, brainstorming sessions, u mbagħad inti tkun għamilt xena fuq saqajja u mbagħad tirrekordja bil-kitba. Ehm, ġifieri dak kien isu l-ewwel fażi. Mbagħad ehm, Wara dak iż-żmien ġbarna x-xeni kollha li kellna u qisna pprovajna naqduhom b'mod għax kif taf inti in-narrattiva ta' Blanket Ban mhix linear xejn, hija narrattiva pjuttost forsi hekk kważi spiral. U mbagħad kellna d-deadline għax għax irbaħna l-premju tal-Untapped, kellna d-deadline li konna nafu li sa l-għonet sa Lulju ridna illi jkollna script lest biex jiġi publikat, um, u sa Lulju wkoll ridna jkollna play lesta biex nkunu nistgħu f'Awwissu nieħdu għal-fringe. Ġifieri dik id-deadline ħadmet favur tagħna wkoll, um, irbaħna ftit iktar fondi mill-Arts Council, għamilna aktar rehearsals. Ġili kien iż-żmien ġifieri li konna niltaqgħu f'xi kafe u nagħmlu mid-dista fil-ħodu sa' ħamsa ta' filgħaxija nikdbu u ngħidu orrajt hawnhekk x'hawn nieqes, x'iridu kif nistgħu nimlew din. Imma ħafna mix-xogħol, ħafna minn dik il-kitba saret fuq saqajja, saret ehm, fil-kamra, mhux fuq il-paġna. Lavinia, grazzi ħafna il-ħin vera qed jafas wasalna lejn l-aħħar ta' din il-poddata. Grazzi immens tal-li naqat magħna u qsamt eh, dawn il-ħsibijiet tiegħek u anka l-proġetti li qed taħdem fuqhom bħalissa u nawguralek eh, għall-proġetti li jmiss. Grazzi prosi ta' din l-inizjattiva naħseb importanti ħafna u fuqta. Grazzi. Grazzi u koll il-Klera Zoppardi li tejni bil-riċerka f'dawn il-poddati u l-semmija li naqdu maħna f'dan il-podcast antenni suspettużi. Ħallunna l-mistoqsijiet u l-kommenti ta'kom fuq il-Twitter, il-Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta u komplu seguna kull ġimma b'episodju ġdid kull nar ta' tlita. Niltaqaw ġimma diħla.